X'inhi l-fidi? Il-fidi hija fiduċja sħiħa jew kunfidenza f'xi ħadd jew f'xi ħaġa. Il-fidi hija tqanqila qaddisa u profonda li tinvolvi fiduċja. Il-fidi hija dik il-fiduċja li ddaħħal il-persuna kollha kemm hi f'relazzjoni profonda. meta tafda b'għajnejk magħluqa. Hi għalhekk li meta din tiġi traduta, il-weġgħa hija fonda. Il-kriżi tal-fidi mhix għax niddubitaw mid-duttrina, imma meta dan is-sens profond f'xi ħadd jew f'xi ħaġa jinkiser. Il-fidi hija dik il-fiduċja li terġa' ssib mod, terġa' ssib it-triq biex terġa' tafda minkejja l-weġgħa. Il-fidi hija aspett fundamentali, bażiku fin-natura umana. Tant il-bniedem iħossu ċkejken fejn l-univers u tant iħossu limitat speċjalment waqt il-prova tal-mard, inkwiet u l-bqija li ma jistax jgħix jew imut moħħu mistrieħ mingħajr ma jpoġġi l-fiduċja tiegħu f'xi ħadd jew f'xi ħaġa. Il-fidi vera hija dik il-fiduċja wkoll meta r-raġuni ma tistax taċċetta dak li qed jiġri f'dak li jkun u madwaru. San Pawl jikteb lin-nies ta' Korintu u jgħidilhom isru, żommu sħiħ fil-fidi, tkunu qalbiena, saħħu ruħkom ilkoll, ħa jsir kollox fostkom bl-imħabba. San Pawl, li ħajtu kollha kienet taqbida waħda biex jiddefendi l-fidi tiegħu, fl-ittra lir-Rumani jgħidilna, It-tama tagħna ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta' Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna. Jiena persważ li t-tbatijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad tidher fina. Fl-aħħar mill-aħħar rridu nżommu f'moħħna li f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa, bis-saħħa ta' dak li ħabbna, kif ikompli jgħidilna San Pawl fl-Ittra lir-Rumani. Għax jiena żgur li la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la ż-żmien t'issa u la ta' li ġej, la s-setgħat, la l-għoli u lanqas il-fond, u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba t'Alla li dehret fi Kristu Ġesù Sidna. Nisimgħu silta mill-kitba Kariżma ta' San Ġorġ Preca li hija sempliċi fil-forma tagħha. Hi mnissla mill-Kotba Mqaddsa u mit-tagħlim ta' Missirijiet il-Knisja u hija miktuba għall-użu ta' dawk li jfittxu lis-Sinjur tagħna Ġesù Kristu u l-ħwejjeġ li huma tiegħu. Dawn il-versi huma utli ħafna biex titkattar il-fidi, it-tama u l-imħabba. ta' dak li dejjem għandu quddiem għajnejh l-eżempju mill-aqwa ta' verità u ta' ġustizzja, lill-istess Kristu li jmexxi l-fidi tagħna sal-perfezzjoni. Wara kull vers ngħidu flimkien, Glorja lil Alla l-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. L-Iben t'Alla sar bniedem għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Glorja lil Alla l-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. L-Iben t'Alla sar bniedem u rxoxta għall-ġustifikazzjoni tagħna. Glorja lil Alla l-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. L-Iben t'Alla sar bniedem u bagħat lill-appostli tiegħu fid-dinja kollha biex jippritkaw f'ismu l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet. Glorja lil Alla l-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. L-Iben t'Alla sar bniedem u ħallielna l-eżempju ta' kif għandna nġarrbu t-tbatija. Glorja lil Alla l-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. L-Iben t'Alla sar bniedem u waqqaf Knisja li la qatt ma tista' tiġġarraf u lanqas tiżbalja fit-tagħlim tagħha. Glorja lil Alla l-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. L-Iben t'Alla sar bniedem u bis-salib tiegħu ħelisna minn kull deni. Glorja lil Alla l-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. L-Iben t'Alla sar bniedem u Alla ġie glorifikat fih. Glorja lil Alla l-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Ejjew nippruvaw mil-lum sa għada nirrepetu ta' spiss din il-ġakulatorja sabiex niftakru f'Alla tagħna li tant iħobbna. Sinjur Alla, Inti Missieri u għandek tassew qalb ta' missier, ngħiduha flimkien. Sinjur Alla, Inti Missieri u għandek tassew qalb ta' missier.